Hello, hello. Wéi geet et? Geet gutt. Wéi geet et dir? Oh, et geet net. Hei kleng Desaster, déi mer haten, fir datt mer ugefaangen hunn. Also, just, ëm e Kontext ze setzen, lescht Episod vun dësem Joer, se kënnt muer eraus. Ja. Also kënnt mor aus de Teeschte kënnt om 31 Januar kënnt se lo raus. Mir sitzen hei mir grad eng Dezember. Pardon jo 31 Dezember richteg. Äh, mir hunn äh, fir d'Joer ofzeschléissen eng kleng Champes opgemaach an Deepak duerch d'Champes opgemaach an äh, Accident Accident Accident dat heescht äh, ich hoffen du sitzt net ze nass lo do. Dat geet. Okay. Es geet. Mir prosten awer dorobber. Mir noch hei Mandarinnen oder irgendeppes wann du wëlls. Also. Op dat Joer dat Joer an äh, also wann du wëlls Mandarin kannst roueg Mandarin huelen mir Wasser mir alles äh, kritt och en Téi du wees dass de lächten ee vun de lächten zu Dir schläft mat der muss hin dat Joer an op schon war fängt darum hun sauer ze gi oh. nee merci nee méi wie wie gesagt lächte Podcast fir das Joer an ähm, wat man man haut spengen wollte man bëssi iwwer de Joer 25 schwätzen wat alles bëssi geschitt ass op der Welt hei zu Lëtzebuerg an äh, speng mir kënnen awer soen dass schon vill geschitt ass lescht Joer also dës Joer pardon du wëlls d'Joer en revue passéiere loosse wees wéi bei Spotify wann ze denks du ass den ähm, Recap de Recap do vun all de Lidder déi se gelauschtert ass man man bëssi d'selwech bon nei Kéier mir kënnen net alles Zielen natierlech, well et si jo vill Saache geschitt während 2020, mä mir hunn probéiert déi gréisst oder déi Saachen, déi eis am meeschten interesséiert hunn, ze huelen. An jo natierlech wäerte Saachen do sinn, déi natierlech ganz wichteg woren, a mir wäerten net doriwwer schwätzen, mee bon, et ass eben, jo, mir kënnen net iwwer alles schwätzen, wéi gesot. Natierlech, et geet net duer. An jo, mee virun datt mer ufänken, haas e flotte Weekend, wéi war Chrëschtdag? Chrëschtdag wor gutt. Ja. Genuch giess. Ähm, ze vill. Ze vill. Ze vill wéi ëmmer. An ähm, ech hunn de Weekend gebraucht fir äh, näischt ze maachen an äh, virun allem äh, ze erhuelen an dee bëssi Sport ze maachen, dee gemaach gouf, fir erëm äh, irgendwo erëm op Normalgewiicht ze kommen. Mee mir sinn nach wäit dovun ewech. Ah, dat kënnt dann Ganz nächstes weit. Joer. Nee, lo kënnt, pff, de Problem ass, lo kënnt nach muer. Dat kënnt am Moer an dann, ja. Äh, an, an, an, an, dann hues de Problem scho fir äh, Januar. Ja, mir mussen irgendwie fit si fir zum Schluss vum Januar der Stoer awer op der Fiiss iergendwéi eng gutt Figur maachen. Ja ech soe mer esou, esou wat ass 31 ass e Mëttwoch. Muer. Jo Mëttwoch muer. Richteg. Da do hu mer fräi an och mol de Weekend. Ech hunn egal wéi fräi. Ah ja, an och mol de Weekend wou mer kënnen erëm op Null kommen an dann geet ab. An da fänkt d'Joer 26 propper erëm un. Dee ganze Januar muss vill Sport, vill Sport gemaach ginn op alle Fall. Mee nee cool, dass awer dann e flotten Chrëschtdag hat. A wéi war däi Chrëschtdag? Ech wor krank. Also ech wor wenn ganz déi lescht 4 3 Deeg war ech elle krank. Dat heesch ech loung 90 Prozent vun der Zäit am Bett. Mee bon dat ass ebe sou. Also ech meng do soll ech meng grad am gaang eng kleng Gripp do duerch Land ze goen an jo wéi gesot elo geet scho vill besser zum Gléck. Mee jo war net de beschte Chrëschtdag mee bon dat ass ebe sou. Wou hues de dat opgeraff?

Ja. Da wor den 20. Januar 2020 wou den Donald J. Trump den Emperor Returns den Emperor Returns ja hie gouf dann nach eng Kéier als President gewielt als 49. President oder 50. President wéi ech mol net méi. Sech schonn net wosst, soss hätte se dat vill méi grouss opgezunn. Mee da war et mengen sinn a Vize President vun de Vereenegten Staaten an weess de iwwer wou s du do waars wou hien Wéi dat geschitt ass wéi ja wou s du ja wéi s du da waars Inauguration ja Nei ech hunn dat gewollt net matkritt Ech war an Thailand. Hm. Ja, ech ehrlich gesagt, ich war noch das Jahr Ech gut. war, ech war gar nicht do. Wo? Nee, war, oder wo ich schon hei? Entweder wo ich fort oder ich war, aber auf alle Fall das wurde mir ein bisschen egal. Ja, ja, also wie gesagt, also ihn ass dann fir d'zweet Kéier President ginn. An äh, ja, och perséinlech ech net an gekuckt. Also wie gesot, ech war ech weess net, wat ech deen Dag gemaach hunn. Also wat jo méi remarkabel wor, äh, lo déi Inauguratioun wor jo e bëssi egal. Et wor jo am Fong de Fait, dass en votéiert ginn ass an dass e virun allem de Popular Vote gewonn hat. an dass den Electoral College gewonnen hat an dass den am Fong äh, mam Kal also Kamala komplett destroyed hat. Also ich überrascht net eh so, well äh, also, Amerikaner werden eigentlich ja. nie eng Präsidentin hun englisch. Also ich mein, die sind dofir viel ze wie so mech backwards. Ja an dofir so duch war auch kein gut Kandidat. Ja an echtens dat an zweitens och schwengen. Hin hat das viel spät am Spiel rakom, weil de beiden war ja so lang dran. Ech mengen, hien hätt misse schonn vun Ufank u soen, Hei lauschtert, ech maache keng zweet Présidence. Mee bon, hie wollt jo nach bis am leschte Stëppel do nach mengen, datt en. Nee, de Biden, dee wosst net méi, wou e wär. Well deen huet net méi gelieft. An dunn ass hatt iergendwéi komm. A mee hatt. Ja, éigens. Du häss him och nach 100 Deeg kéinte ginn. Dat wär, et sot dach ni eppes. Dat hat keng Positioun, et wor keng gutt Politiker. Nee, dofir, bon. Ja, wie gesagt, hin ass. Bon, ähm, war zréck, hin ass Remi Gorel, gin huet mat op Bibel do gesch, äh, geschwiert, dass er ähm, alles ging machen fir seng Leit. Ja. Ähm, ich mein, America Great Again. America Great Again. Ich meine, das Great gemacht hat, dass der Musk sein, äh, sein Portemonnaie für den Rest, äh, also relativ traurig, was da mal lebt. Aber ja, in unserem Do. In unserem Do. Nach drei Jahren. Ja. Hummer nach an dann äh, mechte se en drëtten Term dat och hiréen, dat eng drëtt Kéier gewielt gëtt an dann äh, da ku mar an enker feier Joer méi ja, Trump back baby Trump back baby da gëtt ass awer genug kommen die Material fir äh, ja. wann en net so äh, zerstéiere stroppp wis de wann en net so, so schlecht wär fir d'Gesellschaft. wäre schon ball witzig well den ass heinsdo witzig Ja, nach eins, hin wegen. Mee Problem ass e mécht souvill futti e mécht souvill Schäiss dass et net am Fong witzig ass. Nee, das war der Ja, das. das- Nee, bon, ich mengen. Ja, wie gesagt, den ass rem do, dat heescht, mir ma mat him. A wie gesagt, hi mécht säint. Zuletzt si mir net so impactéiert. Dat ass och, muss ich soen. Ça va, also mir Net wore scho direkt genuch impactéiert. impactéiert. Ja, aber direkt, sag mal so. Also, Ah, bon. Mir sinn zu Gléck net dohannen, also soe mer esou. Also. Well wann s de sees direkt, also net direkt Impakt, jo okay, vläicht net an der lokaler Politik, ja, ja, net, nee, natierlech mee net. och eppes wat geschitt wor dëst Joer, dat ass natierlech, an do ass hien direkt mat involvéiert, dat ass den Trade War Ja, mat den dat war, Tariffer, ähm, déi jo och, äh, ech mengen den 12. März goufe se annoncéiert, mhm. den éischten Abrëll si se a Kraaft getrueden, wou ech och gemengt hat, dat wär am Fong e Witz, wat e géif maachen, mee tatsächlech nee. komplett d'Ekonom Weltekonomie getankt äh, Börsekrasch iwwerall. Mech wor déi Zeen mega witzeg wou en einfach säin Pressebriefing do hat an dann einfach den Seng Tableau. den Tableau do hat an dann mat all déi Länner an einfach geschriwwen huet wéivill Tarifs si am Moment bezuelen an esou weider. Ech hu mech futti gelaf, ech gesot dee Jong dat ass einfach ee kannt weess de Powerpoint dengen einfach dropgepecht Zack, an hei. Virun allem, dass den, den Tableau egal wat vu. Ja, ja, dat hu si den Devisen, dass se anscheinend. Wou jo eng ganz Rechnung hanner drun, dat wou jo den Trade Deficit am Fong diviséiert, also dann diviséiert iergendwéi duerch dat, wat s du mat hinnen. Mhm. Um Tariffer hues an dann mol 100 iergendwéi fir op e Prozentsaz ze kommen, wat am Fong näischt domat ze dinn huet, dass déi eis dat tariféieren, ne? Mir als Europa tariféiere si net 78 Prozent op hire Produiten. Nee, dat war mega witzeg, dat gesinn ech mal. Dat ass... Jo, mee et geet duer, fir deenen Dommen dohannen erëm ze erklären, ho, kuck, wat si eis maachen. Ja, awer kuck, wéi vill Tariffer si huelen. An dat geet dann duer, fir seng Bullshit-Ekonomie ze. An Ironie bei der Saach ass, datt, ech mengen, déi Leit dat dann verstan hunn, datt Wien, zu, wien bezieht zum Schluss all die Tarrys? Ja, die normal Leute. Konsumenten. Das ist ja. aber ein bisschen wie war, dass die Leute endlich verstanden haben, dass du die dafür zu nee, dann die, viel super ran. Nee, weil hier äh, macht schon diese Gemüter in dem Moment auch. Ja, also, das, das, dann, das hat eh was geschieht. Das Leid war ein bisschen dann ironisch an der Sache war, für das Leid so zu nehmen, das gut gemacht. Zerrt vielleicht, du, du war positiv an dran, vielleicht an drin. Aber die Konsumenten haben zum Schluss mehr bezahlt. Nee, also, dann, äh, also Tarif war vun engem ekonomesche Standpunkt einfach mal geguckt Tarifer bringen dann nëmmen Apps wann du se gezielt op Bierschen den ähm, Domain wärs machen zum Beispiel Europa setzt gezielt Tarifer op amerikasch Produiten an der Agrikultur zum Beispiel un an mhm. dat mache se fir eben d'Agrikultur an Europa ze schützen mhm. dat so een Deel ja. so en Fetisch den d'Europäesch Union hëlt fir eben Eier is Farmers an whatever. Ja, zum Beispiel. Et mëscht jo och Sënn, wëll éischtens emol déi Produiten, déi s du aus Amerika kriss, sinn de gréisste Schäiss. Dat heescht dat net. An dat ass einfach eng Protektioun vun engem gewëssenen Ja. Domaine. Wéi zum Beispill, wann d'Amerikaner wéilten, kéinte se dat op äh, Rüstung maachen. Ja, sie Op hire können Militärrüstung alles- maachen. Kéinte se jo maache fir e gewëssen Deel. An dat ass och net falsch, dat maachen déi meescht Länner dat. Mee dat einfach iwwer all Iwwerall, Produit ja, ze das- maachen, ass domm wie Scheiß. Weißt du, wann du geziilt zum Beispiel op äh, Stol oder Aluminium gemaach hast, Ja, ja, dann ass hast nach anescht. so okay oder geziilt op Autoen okay mecht jo Sënn wéck, well äh, déi scheiß Autoen déi s du an Amerika Ja. kriss hëls du hei net bis op Tesla wahrscheinlech an dann äh, all d'europäesch Autoe gi jo iwwerdriwwen an exportéiert an Amerika an dass se do géife geziilt drop maachen okay mir sinn jo einfach iwwer all Produit gemaach Ja, aber ich muss du weisen, wie gesagt, als Präsident, Das die ist müssen dumm. weisen, was du Well kannst. wéi s du sees De Verkeefer ja, herno, den Verkeefer, Konsument, den okay, dee bezilt Tariffer, du setzt et einfach drop op de Präis dann drop. Natierlech, also dat sinn net de Producteur, deen dat, voilà. deen dat bezuelen. Mee si sote jo och, wa se dat géife maachen, hir ganz schlau Käpp, da géif ähm, erëm méi Produktioun, also Manufacturing, ja, géif erëm zréck an d'USA kommen. Dat si jo och den Hannergrond bëssi vun. Jo, mee dat ass jo och domm. Mengs du, si maache erëm Fliissbandfabricken? Äh, nee, dat jo net, natierlech. Da komme Roboter an dran, dat bréngt och guer näischt. Dat heescht, AI Robotics wäert dovunner profitéieren. An net d'Leit, déi elo hiren Job verléieren an dann hoffen, dass se mat Manufacturing den Job zréckkréien. Besser. Nee, stëmmt, dat ass. Et wor domm. Et huet näischt bruecht a menger An, well am Fong sote se jo elo bemol, nee, et wär jo nëmme fir China gewiescht an net fir Europa. An bis elo ass mat China nach guer keen Accord fonnt ginn. Nee, dass wor, dat ass, ja. Dat heescht, et ass näischt do. Nee, dofir, jo, wéi gesot, mee dat wor, jo, wéi gesot, Trump ass komm, hien huet däi mat Tariffs gemaach an ech mengen, wat USA, jo, wat hunn se nach gemaach dohannen? Also, Ich mein, da war die Sie hatten de längste Shutdown an hirer Geschicht. Ja, das aber. 38 Deeg. Andere Stich, ja. Von September bis Oktober, genau. Das war andere Stich. Und, äh, ja, das war nicht cool für die Amerikaner dran, ne? Also, Boah, wie gesagt. Nicht cool. Äh. Keine Zahl, der bezahlt kriegt. Leit hunn emi geschafft. Ja jiddwereen heem geschéckt ginn eigentlech. Heem geschafft. Ähm, Am Flughafe war jo de Bordell, dat ass jo well jo keng Fluglootse méi do waren a sou weider. An äh, ja dat war och lo äh, anere Steg, ja wéi gesot de Lengste Schëtter an dat war och en Highlight vun 25. Ja, mir war et och erëm näischt bruecht huet, well am Endeffekt ass et jo drëms gaang, datt esou vill Leit géifen hir Social Security géife verléieren, wann eben de Bill vum Trump géif duerchkommen, oder vun de Republikaner, soe mer esou.

An an der Emdefekt war dat ausgelaf no hun awer sechs Demokrate mat hinne votéiert, well se dann versprach kruten kee Wawer kommen an Weinen näischt rëm gespillt gi wie ëmmer. Ja wéi dann. Mee voilà, lo leeft dat. Dat ass Politik soe mer esou. Mee och dee Rekord rëm gebrach. Al anere Steeg, nicks méi gefuuscht dohannen. Dofir et. D'USA se bleiwen e Wonner politesch. Dat bleift e faszinant Land, soe mer esou. Also mol kucke wat 26 Stonne nach wäert kommen. Mee jo, wéi gesot. Ech waarden op deen Dag, wou se hir Vormächtstellung an der Welt verléieren, wou mer endlech mol kënnen op en Neie kucken. Also wa se esou weiderfueren, iwwerhëlt se China iergendwann eng Kéier. Dat ass leider, jo. Mee bon, et ass ebe sou. Bon, leider, mol net leider, et ass ebe sou. An Nost, wéi et geschitt. Genau, it is what it is. Ech froe mech, wat soe se? Se soe jo ëmmer, also se soen ëmmer, dat sot e chineesesche Politiker, an ech probéieren dat elo richteg ze soen aus der Mémoire, also verzeit mer elo e bëssi, wann ech elo hei falsch sinn. Hie sot, an Amerika kanns de Politiker änneren, also Republikaner oder Demokraten, mit du kannst Politik net verännern. Dich geht immer an eng Richtung plus ou moins. Mhm. A China kannst du keng Politiker verännern, mit du kannst Politik ëmdirigieren. Dat heißt, sie können mat Patience à long terme können sie verschiedene Swi- ähm, also Changes Ah, machen. so mal, ja. dass de dass de gesinn a long terme okay wat kënne daraus bréngen an wanns du déi hire Passé kucks, wou se komm sinn, elo wars du 50, 60 oder 70, allo bemol elo si se jo wierklech eng Weltmacht ginn. Ja, ja, aus hirem ähm, Isolationismus erauskomm a lo wierklech si se jo um, um kapitalistesche Marché wierklech eng, eng, eng super stark Positioun. Am Anfang vu kucks ja well Amerika de mal dat ëmmer plus um dat ja, selwecht. du hast die lenks an die rechts an das ist schon. Am Fong ass dat gut resuméiert am Fong vun dem Typ. Ja, nee, stimmt. Voilà. Ja, was ist danach geschieht, 25, Olli? 25? Oh mein Gott. Ähm, ich könnte eine Frage stellen. Schau mir aber komplett weg von der Politik. Sommer. Weißt du, was den größten Social Media Post vum leschte Joer wor. Ech ka mer gutt virstellen, well ech hunn e bëssi gesinn an ech gi staark dovun aus, dass de Six Seven. Nee. Nee, mol net. Mol net. Dorobber komme mer dann herno. Ah, merde. Dat ass net deen. Dat ass net deen. Ass dat deen? Okay, da si Et mer. wor den 11. Februar 2025. Okay, wat ass dann do geschitt? Et wor zwee Deeg vru mengem Gebuertsdag. Just fir dat ze soen, datt ech ganz no dru wor. An et wor en Announcement, an zwar eng Verlobung. Kanns de denke vu weem? Ja, dat ka mer gutt virstellen, datt ass do dann den Taylor Swift an dem. Richteg. Richteg. All Rekorder geknackt. ech wees net wéi schnell en eng Milliounen äh, en huet eng Milliounen Repost innerhalb vu sechs Stonne kritt Ah ja, dat ass den neisten dat ass de schnellsten Engagement äh, deen no enger Publikatioun vun engem Social Media Post komm ass so ähm, Bon. Ech sinn net de gréissten Taylor Swift-Fan. Ech och net, also mir war egal. Obwohl, ich, sein letztes Lied äh, ass mal iwwerkrass am Ohrwurm an ich kenne das nicht aus dem Kopf, aber sonst ähm, fang net an ich kenne noch de gar net. Ich weiß, dass äh, den American Fußballspieler ass an ich weiß schon ich bin schon vier fünf Mal oder Super Bowl gewonnen huet also weiter. Ah, wirklich? Schwengen. Ja, ja, also Okay. Und ass e gute Spieler, en ass e Quarterback an äh, ja wie gesagt. Ist ein Quarterback? Ass ke Quarterback.

Ech Also- mengen déi meescht Leit wëssen et. Ja. Mir zwee si sou Idioten, déi dat net géife wëssen. Ah, ech krut jo mat wéi d'Film, mee bon, dat ass lo net, datt ech mech dofir esou vill interesséieren. An ähm, Deen ass da vill ze breet fir Quarterback kënnen ze sinn. Ech kuck mir dat lo eng nee, Kéier. kann sech wieren. Also net, datt ech mega äh, bewandert sinn am American Football, well de Sport Nee, mir nee, du egal kannst alles ass. recht wissen. Also, Mee, äh, da- da- si gesinn da all de Quarterbacks, si gesinn eraus wéi den äh, Déngen do.

Deepak, wat ass successful? Keng Ahnung. Hellef mer. Ech hun Ech keng mengen- Ahnung. An dat Schlëmmst ass, an dat ech mech einfach, dat mech einfach sou rosen, well ech weess, well mir elo, hätt mir elo 16 Joer, wär mir mega drop dra gaangen a mir hätten dat selbst vu gefeiert. Mee well mer elo scho Leit a méi al sinn an ech gesinn dat iwwerall an mech einfach, frustréiert mech einfach, datt ech net weess, wat et ass. An jiff ech schätz vun einfach do merkt muss dat och lo so oder wat ass dat erklär mer mol wat ass Ech hu keng Ahnung Ech hat keng Ahnung Ech hat keng Ahnung ähm, Ech hat gesinn so an de Social Media also, mhm. du gesetzt Young Kids verdriwer wis passt jo net äh, keine Ahnung keine Ahnung wat dat soll heeschen me ähm, et, et, et das irgendwie en Symbol wat op komplett randomness baséiert dat heescht das nächt hannen drun das einfach six seven an dat heescht einfach et das en e Spiegelbild vun der aktueller Situation das nächt sinn mecht an das einfach alles komplett random ass okay dat am Fong keng Strukture méi gëtt an ähm, dass keng Logik méi dran ass. Sech kannst du fir all Äntwert einfach six seven soen. Dat si wann si so wie ass hier da kannst du einfach soen six seven an äh, Ja, also, voilà, nee, das so, also et soll eng kulturell Ambiguitéit, Ironie an emotional Fatigue duerstellen. Okay. Voilà. Wow. Tee schon wat mam lewe keng ke Bock pi op der Arbeit. Eng Arbeit si genau. Zu degem Chef. Di wat hat gemeint 67. Ähm, okay, dat ass dann ja okay, dat ass. An wo och schon am Ufang vum Joer rauskommt, dat ass och am Fong grous ginn zwësche Januar a März. Oh, Ech krut vill méi spéit mat. Mei, ech och. Ja, mee alle Ah, aber dat so- wëll mir déi Trend net méi matkréien, déi TikTok-Trends. Okay. Mir Ech si hat dat awer raus. och vill méi spéit am Joer, esou virun déi lescht puer Méint. Ja, well dat réischt bei eis do ukomm Ja, ass. bis dahi och kënnt, dat ass wuer. Also bei, wann ech sou bei eis hei, dat heescht bei eis, eisem Alter. Eisen Alter, Also an eis Europa, an, ja. wann ech, ech wëll, nee, ech wëll och mol net soen eisen Alter. Mir mol, mir mhm. zwee. Wie bei den anderen Leute ist, kann ich schon nicht, kann ich schon nicht beurteilen. Mir ich kriege so Trends so schluss mit, zumal bei denen mega Jungen. ähm, ja, weil Fall dat wie se dat ass dann Wuert vum Joer gewielt. Voilà. An, äh, just dass man kulturell mat den Jonke kënne mat halen lo yes. wat 6 ass der Techt. Äh, Nächste Mal nicht op der Stroß sinn. Ass du am Bus was mat den Jonken ënnerwee op Dablech, dann da kannst du direkt mat Schwätze Jonken. Okay, nee, gut wëssen. Also voilà, du wësst och wat Six Seven bedeit, well äh, wie gesot ech war bëssi verluer an ähm, also go- ech probiert verstoen ech bin verständlich gesot ja. so einfach sie lang ver mech gesinn bon Louis du bestätigt mech gesinn einfach da einfach ja Et mécht kee Sënn. Das ist einfach- Mee et huet eng et huet eng Recherche misse gemaach ginn, fir erauszefannen, wat wat et et genau heescht. bedeit A voilà, mir si lo do. Mir si lo do, wou mer sinn. Six Okay. Seven. An jo en plus war nach dëst Joer war dann och déi Club World Cup, déi éischt Kéier wou mer dann an en ganz anere Format dat haten. Ah du bass beim Fussball lo, Sport jo richteg. An du waars jo muss ech soen du waars derbäi, also du hues ee Match gekuckt. Club World Cup yes déi richteg so esou. Also wéi gesot dat wor vum 14 Juni bis den 13 Juli, dat war an den USA. Ech mengen an jo bon wéi gesot Finalisten woren Chelsea géint PSG an da huet PSG 3 0 äh Chelsea 3 0 gewonnen a fir ze wie gewonn huet an wéi hues du dat da fonnt? Du waars jo do du waars. Éischtens scho mol who cares Real huet net gewonnen also ass et eis egal zweetens jo also fir e bëssi de Backdrop ze maachen eng Club WM Fussball-Club-WM gëtt et jo schon laang. Schon ëmmer. Ähm, wat geht et do fir déi, déi net äh, am Fußball so mega bewandert sinn? Ähm, all Kontinent huet normalerweise eng also eng, eng kontinental Kupp. Kupp äh, Tournament, dat ass hei eben äh, d'UEFA Champions League für Europa an de Gewënner eben vun der an eben vun Südamerika, Nordamerika, Asien an etc etc. Die treffen sich dann normalerweise am Ende vum Joer dat war dann ëmmer am Dezember Ufank mhm, Januar genau. irgendwo an der spiele se ënner den een ähm, Club WM Titel dat heißt, do kommen alle guten hin an generalement gewënnt eben europäische Kipp weil hei die beste Spieler sind genau voilà. das heißt, normalerweise gewannen déi heinz du kat mul fir dass Südamerika gewënnt, well do och wierklech och gutt Spiller sinn. Just ee Mot, dass Chelsea. Chelsea hat dat net gepackt 2000, wo se 2012 Ja, gewonnen 12, genau. 2013 hu se du net Wo- hikritt. Dat war awer och mensch déi eenzeg Coupe, déi et net hikruten äh, déi Coupe do ze gewannen. An äh, wëll der FIFA dat net duergeet, well dat net genuch Sue mécht, Ja. hu se elo decidéiert, dass se dat géifen ophalen an dat all 4 Joer géife ma maachen, net méi all Joer, mee net mat 6 oder 7 Ekippen, Sind da- mee carrément normal 32 mengen ech, 32 ja. waren se, 32 Dat heescht, eng normal WM praktesch erëm ähm, déi dann eben iwwer ee Mount gespillt gëtt Ja, genau, immer. wëll et net genuch Matcher gëtt Nee, das- iwwer d'Joer ma klake mer dat dann och nach dohinner datt d'Spiller wierklech guer keng Chance méi hunn op iergendengem äh, Repos an a Vakanz an wéi e gudden Idiot sinn ech dat dann och kucke gaang, well ech, okay, ech wor zoufälleg do, ech wor zoufälleg an Amerika. Nee, ech wor net speziell dohinner gaang, ech wor am Fong zu New York an hat mer decidéiert randomly op Miami ze goen an zoufälleg wor da just déi Ech wor just 3 Deeg do. Mhm. An de Mëttwoch vu Sto wo huet Real géint Al Hilal gespillt Ah ja, stimmt. am äh, Hard Rock Stadium zu Miami. An du so duch da so wees wat Was war du schon was? hei Ja, was se schon natürlich. spillen Mbappé ass lo hei Ja. Gifrin hat dat gemacht. So. Äh, ech ginn ech gi kucken déi Ticken ze kréien. Bon, Mbappé huet net gespillt, well en eng Magen-Darm-Gripp hat.

Äh, an Tournoi wor e bessi sou e Showtournoi, méi wéi, dat ass sou wéi Virbereedungs Ja, Tournoi am Virbereedung, Fong. et ass jo dat. Also déi meescht Leit sotzen jo, dass Aekiwei, also déi meescht Leit hunn ëmmer Mhm. Spiller gespillt, déi u sech bal ni Stamm sinn. Dann einfach, wéi gesot, Opwiermung an dann. Ja, mee du ähm, muss verstoen, weess de, d'Spiller komme vun enger Saison, wou se elo 10 Méint hannerenee gespillt Ja, hunn, weess de, an da muss en nach op dee blödsinn Tournoi goen. Dat Nee, heescht, stemmt, dofir also, wéi gesot. vill goufen dann och nach geschount, goufe vill äh, vun de Reservisten geholl, fir mat ze spillen. Mee fir Ekippe wéi zum Beispill Al Hilal oder weißt du, déi aus dem Noen Osten mhm. kommen oder déi ähm, aus Südamerika kommen, weißt du, déi net déi, déi Unzuel vu Matcher hunn, déi an Europa gespielt gëtt. Fir Dir ass dat mega am Fong. Fir si ass eng super Bühn fir an allem Mol, well du kriss einfach mega Publicity. Ähm, dé ginn alles, well Al Hilal Een degent mit iwwerdriwe gut gespillt. Ja, well... hat mega vill Spiller, déi nach vun zwee Joer äh, gespielt hun. An England zum Beispiel gesinn hues, mhm. Dir war gun net schlecht wore wis weißt du, diese bei guten Ekippen also ja, ja. entre gi mir guten Ekippe gespielt hun duwer die best Spieler woren ja, die kree so krass suen äh, Arabien du hinner geklagt, die sind alle guten do an ech spe so. Dat ass eng komplett europäesch Ekipp, déi lo hei um Terrain steet. Dat ass awer richteg gutt. Mee ja, voilà, dafir, wir haten Voilà. Club-WM, war jo do, awer apropos Fussball, muss een auch so An, pardon, ja. an äh, et wor natierlech och äh, d'Virbereedung fir d'WM, déi lo d'nächst lo Joer nächst do Joer sollt ass. sinn. Dat heescht, wor scho bëssi so den, de klengen Test. Wéi am Fong gouf jo fréier nach Confederations Cup. Mhm. Kannst du den erinnern, deen ëmmer ee Joer Ja, am Viraus gemaach gouf, wou lo sou e bëssi Gala-Tournoi am Wärmeland, ech mengen, dat maache se guer net méi. Nee, mach mal. An Glimmer ähm, nicht. dann hu se ebe lo dat do gemaach, Fir- sou als klenge Firaarbecht. Mee jo, nach Fussball gibt's. Nee, awer apropos Fussball muss een awer och soen, dass dës Joer war EM vun de Fraen och. Ja. An jo, dës Joer dat war f- an der Schwäiz an ähm, do huet d'Finall war do dann England géint Spuenien. An de Match war och eendeent an do huet eben England an Eelfmeterschéissen 3, 1 gewonn. Also da muss een och soen, dat ass dann och England, déi dann EM gewënnt. An ech mengen, war do, wou och den, ech mengen, de schnellste Penalty geschoss gouf vun enger Fra oder esou eppes war do. Ech mengen, do war e Penalty geschoss ginn, dee war. De schnellste Penalty? Also de festen, also wéi ech dat wëllt och soen. Okay, also déi meescht kmh. Ja, déi meescht kmh, genau. Okay. Also jo, a wéi gesot, jo, dat wor dann dëst Joer war d'EM vun de Fraen. A ech mengen, nächst Joer oder iwwernächst Joer misst dann dann d'WM sinn vun de Fraen, wann ech mech nicht ieren. Ja, also äh, ech hat e puer Matcher gekuckt vun der Mhm. Fra WM äh, EM pardon. EM. Ähm, mega guten Niveau. Ja. Mega guten Niveau. Ja. Also par rapport wat ze fréier gesinn hues wirklich mega guten Niveau Ja, da merkst du auch, ich meine, dass auch Stadionen, Spiller richtig gut an du merkst auch, dass Stadionen meistens auch, Mhm, aber voll. viel Leute do und so weiter. Also, Mhm. das ist auch das, was ich nee, nee, nee, also, also, an, sie, äh, sie développéiere sech wirklich mega mega gut ähm, en plus äh, wat ironisch ass ähm, England Spuenien EM Final Dëst Joer an da virun äh, engem Joer fir d'EM-Final bei de Männer Ja, wor et stimmt. och England Ja, Spuenien. stimmt. Dat heescht du hast du komplett Copy Colli am Fong vun der Länner Well am Fong Witsch ass just do hunn d'Spuenier gewonnen hei Nein, waren d'Englännerinnen Engländer. an sinn och frou datt déi englesch Männer verluer hunn an déi englesch Frae kënne fir mech gewannen ass okay do hunn ech do hunn ech keen Haass op se äh, si si manner arrogant wéi wéi déi Männer mee wat interessant wor

Dat heescht, nëmme e bëssi méi wéi all Zweeten ass eragaangen. A wann s de elo kucks, ech hunn dat nämlech verglach mat deene fréieren Tournoien, an der, an, am World Cup 2015, ëmmer bei de Fraen, World Cup 2015 hate se eng Conversion Rate vun 85 Prozent.

Wat de Fussball besser gëtt, ëmsou méi schlecht gi se am Penaltyschéissen. Wat awer komesch ass, wann zwar. Wat elo d'Fro ass, gi se méi schlecht oder ginn d'Golkipper e gutt Stéck besser? Ja, ka sinn. A da muss een och soen, dass de Stress a sou weider a sou weider a sou weider. Ja, mee fréier hate se och Stress. Et ass wouer, mee bon. Ja, wéi gesot, dat ass awer étonnant. Jo, dat ass. Voilà, dat ass de Fun Fact vun de Penaltyen, well ech hätt dat matkritt, dass d'Penaltyen iwwerdriwe schlecht wären. Also ja, also, vill géif verschoss ginn an Zuele beleen net. Dat knapps iwwer 5 Prozent ass ja, dat ass miss. 2015 goufe 15 Prozent nëmmen verfeelt an de Losi man bei 41,5 Prozent. Eben. Da so viells méi. Ja, das, das ball dreimal méi. das ball dreimal méi. Ja, das, das wirklich viel. Mais bon. Mais ja, dat war dann apropos... Wie wees, wou mer lo an, an zwee Joer hikommen. Vläicht äh, geet et rëm den, äh, Hoffen geet rëm an déi aner Richtung. Mir opgeet. An dann, äh, ja, wat ass dann nach geschitt? Bëssi méi eng traureg Nouvelle war jo, dass den Poopst gestuerwen ass. Also, de Poop Francis, oder Franci, wéi en och heescht. Franci. Franci. Also, hien ass gestuerwen. Hien ass den 21. Mäerz 21 April ver, ähm, gestuerwen. Déi war hier aus Argentinien. Wat, wat, wéini ass der gestuerwen? 21 April. Ne? Ich mein, das ist 21 April. Nee, du gouf doch, ass doch 6. Mee gestuerwen. Nee, den 8. Mee gouf den Neie dann. Nee, nee. Den ass den 21. April verstuerwen an dann ass den Neien ass dann den 8. Mee. De Pope Leon de Véierzéngte gouf dann Queenkirch, meng awer e war dat, nee? Meng e wien hien. Mee op alle Fall jo. Ah, du hues Recht, 21. Ja, genau. Abrëll. Jo, wat mécht Voilà, hei meng 21. Recherche? Abrëll ass- Entschëllegt, entschëllegt, Genau. mech, Dieper. A wéi gesot, jo, dat wor, ech meng fir, jo, wéi gesot, fir alles wat äh, kathoulesch Kierch ubelaangt, awer meng ech awer Ass ëmmer Schock wann e Pupp stierft, well wéi gesot, ech weess net wéi laang hien do do war, mee ech weess awer dass en e beléifte wor. Säit 2013, säit 2013 ass en do, dat weess ech nach, wëll de skandaléis, muss ech jo scho bal soen, ass de Ratzinger vrun him net gestuerwen, mee en huet jo ofgedankt. Hien ass ofgedankt, jo. An dat wor wéi mir op Première woren, du.

Chrëschtlech Valeuren, déi eben och aus de Bicher kënnen ervirgoen, déi ebe gutt sinn, Nächstenliebe etc. Etc. Wann en dofir asteet, kann e schonn net esou vill falsch maachen. Et soll een ophalen, ëmmer ze vill Expectations en Déi ze halen. Mee jo, dat heescht. Ech well och net ze vill dreckeg Witzer elo iwwer iwwer d'katholesch Kierch elo maachen, aus Respekt elo. Voilà. Ech fan et woe gudden lo äh, den neien äh, en Amerikaner. Den echten Amerikaner muss man sagen. Ja, well mer einfach nee verschoun bleiwe vun Aller deene wis. Mir musse wirklich echten all Blödsinn matmachen. Amerikaner. Ah, Mann. An äh, wie gesot äh, ich Leo de 14. An Mhm. äh, ja mal gucken wie dat da wett go ne wie gesot Ech schon an eich vun dem gehéieren. Ja ich mein also wie gesot äh, Hie mécht Saachen, mee jo, wéi gesot, hien ass e bëssi, jo, hie huet net vill vun him, mee bon, wat soll en och elo soen am Moment? Also, wéi gesot. Keng Ahnung, iergendeppes ja. soll sech géint d'Politik, déi Amerika gemaach gëtt, e bëssi ausschwätzen. Soll en dat maachen. Justice, Herrgerier, wéisst de. Nee, mee jo, wéi gesot. Dir krut en neie Poopst vun der 20, dat ass dann. Also mir, d'Welt huet en neien. D'Welt, ja, wéi gesot. D'Chrëschten, déi hien da wëllen als den éischte Représentant vun Dieu hei op der Welt wëllen unerkennen. Gléckwonsch, do ass ären neien. An mol kucke wéi laang, en ass nach relativ jonk, he? Jo, ech mengen en ass zimlech jonk nach. Bon, zimlech jonk, also. Nee, en ass jonk. Ech weess nach net säin Alter, mee en ass jonk an e wäert Déi wäert Wann dann- alles normal leeft, Wat- laang do sinn. Ja, déi wäert laang do sinn, well äh, Kann natierlech och an d'Bank vum Vatikan eng Kéier kucken, wat do alles leeft. An dann fanne mer e relativ schnell ënnert enger Bréck. Mee Ja, ja. ähm, dat Wie gouf et, gesagt. där gouf et och schonn. Mee äh, voilà. E neie Poopst. En neie Poopst. An dat ass ëmmer e groussen, e groussen Deal. Et muss, ja, dat ass e Big Deal. Dat ass e Big Deal, äh, zumools hei an eiser Gesellschaft, wou relativ vill Chrëschten trotzdem nach ëmmer liewen. An alleng fir ze soen, wou den Neien gewielt gouf, all déi Staatschefen, déi do woren, ech meng, do war jo och de mm. faméise Bild, wou den äh, Trump mam Zelensky do an der Kirche ass an schwätzt. Ja, do sitzt dann, äh, dofir soen ech, dat ass e groussen Deal, natierlech, well, äh, wéi gesot, dat ass awer d'grouss Figur. Also dass du den, den ja. dofir zufrieden ass, also weiter dofir so nicht, ass immer ass eng grosse Figur an mo kucken wat fi so. De Posten also ja, de Posten, Posten. Ja, Posten, also Posten, Posten, Posten. Äh, wichtige Posten, wenn, wenn mir eben so konfiguriert mm. tun mhm. als Gesellschaft, dass der de wichtige Posten ass. Mir ja. äh, mir bon, wann man sehen, apropos Dout, war je leider as den äh, an dort man schon Podcast gemacht schon gleich dass den Charlie Kirk ass jo ja. gestuerwen. Dat wor den 10. September 2020. Bal sou helleg wéi de Poopst, den Charlie, Charlie Kirk, en ähm, e Youtuber, ganz grouse Figur am konservative Kreeser vun den Amerika, also mhm. an den USA, äh, den mat mat ee vun den gréissten dru bedeelegt huet, dass den Trump rëm zréckgewielt gouf d'läscht Joer ass ähm, erschoss ginn. an amerikanescher Fashion wéi en op engem Universitéitscampus zu mhm. Utah wo genau an er wo bekannt fir ech mein ganz schnell mir mhm. schon iwwerschat ähm, fir eben an also engem Zelt ze sitzen op der Campus an da mat den Schüler do ze diskutieren fir an allem fir gatscher Moments ze kreien fir Social Media Clips wo en dann méi lénks orientéiert Schüler blousstellt, respektiv och Professeren ëmmer erëm. Natierlech déi Clips, wou hie komplett zerstéiert gëtt, déi zirkuléieren natierlech ganz seelen en ligne, mee déi, wou hien dann exzellent ausgesäit, déi sinn natierlech, déi sinn natierlech op Social Media explodéiert. An e wo, also e wosst, wéi e Merch misst beweegen an e wosst, wéi e sech misst en scène setzen an e wor relativ bekannt. Een ass eben nach schoss ginn a säit deem ringe sech eng Conspiracy Theory ëm déi aner, wee wierklech schëlleg wor. Offiziell wor et jo ee Gard, deen einfach mat engem Sniper vun iergendengem anere Gebai op e geschoss huet. Ech wäert net op all domm Theorie agoen, well dat bréngt souwisou näischt. Mir wësse souwisou näischt an déi, déi elo säit Méint laang op all Podcast iergendewelche Bullshit soen, déi wëssen et och net. Dat heescht, einfach mol waarden. Mee wat feststeet ass, Free Speech ass ënner Gefor an den, an den USA. Dat Land vum Free Speech. Genau. Dat heescht, äh, wat kann een nach soen, wat kann een net soen? Lauschtert do roueg an eis äh, Episode eran, dat ass interessant. Ähm, menger Meenung no kann een nach ëmmer alles soen, wat ee wëll, mee d'sozial Käschten,

Äh, et gi kloer Limitter vum Free Speech. Natierlech. Wou s de Hasspredigt mëss mm. an géint Gewalt opriffs, dat ka jo och bestrooft ginn. Äh, an dann, wann ech schlift nach mat engem gerechtliche Verfahren, dass dat kloer vun der Justiz gemaach gëtt, soll keen hei den, den äh, Lyncher spillen an d'Justiz a seng egen Hand huelen. Dat heescht absolut géint any Form vu Gewalt. Ähm, mee leider Ginn et nach ëmmer Leit, déi et probéieren? Vrun engem Joer hat mer et op den Trump gesinn. Mhm, genau. Äh, en ass getraff ginn, eng zweet Kéier konnt et verhënnert ginn um Golf. Den Charlie Kirk huet et erwëscht. Also d'USA, bon, nieft hire Problemer Ja. ja. souwisou mat Waffe, Ich mein, du hast sowieso. Et gi genuch Beispiller, wou wou et geschitt. JFK, äh, MLK an ähm, naja also sie hu wirklich serie Probleme wann drums geht mir dat vor groß an der Tour jo groß Debar ja, ja, natürlich weil du normal hast weil normal ist an allgemein also moment du konservative Moment an eng äh, an enger an enger Splitterfas wat du gesä mhm. den an USA, der am mat Timo gefangen will hin wo war nach immer en die se irgendwie zu summe geha huet also ringel lo bist wie so ähm, Fimastellung an an dem Moment das spannend zu gesi von hai weil äh,

heavy also so so dee gelass wie hien konnt sinn an wat en wat e gesot huet an so ka sech nach mat dem net d'accord sinn Mhm. dat hätt net dierfe geschéien Mee, mee bon, dat ass dann leider och geschitt, 25. An da wat nach geschitt ass, wat kënne mer nach als Schéines zielen? Géi mol vläicht vun deem Trauregen do op eppes e bësse méi Flottes. Okay, komm mer soen zum Beispill. Ziel mer eppes vu Filmer. Vu Filmer, ma ja. Et wor de 97. Academy Awards. Dës Joer. Ech hu se net gesinn. Ech och net. Also okay. ech kucke dat net méi. Also wéi gesot. Äh Ech weess dat gëtt ass mega spéit an ass éich gesot. Äh Ech kucke nëmme fir ze kucke wat d'Fraen undoen. Ah ja. Mhm. Dat man ech. Et gëtt jo elo de Mouvement Ask for more. Du musse méi froe wéi nëmme wat se unhunn. Wéi dann? Ma soss wor ëmmer nëmmen d'Fro um rouden Teppech, Wat hues de un? D'Männer konntst du net froen, well d'Männer hunn alleguerten dat selwecht un. Mee da wor et ëmmer d'Fra, Wéin hues du, wat hues de un? Vu weem? Wat symboliséiert? Sou. An do koum de Moment, du muss et, du muss se méi froen. Well se nëmmen op Kleeder ze reduzéieren, ass am Fong sexistesch. Fro méi. Okay. Mir och dat kucken. Wie war de Koffer zum Beispiel oder wie dem Dat los mal so sto ass deng Positioun ech so dat ze gënn. Et ass e Witz natierlech. Mee ja well wieso Den Oscar ja wie gesot, da war den äh, zweeten März 25 an ähm, besche Film Huet Anora gewonnen? Hues Film gekuckt? Nee. Ech och net. An äh, muss ich awer nach kucke wann et beschte Film ass. Ech kann der net vill driwwer erzielen, ech wees guer näischt. An äh, ja wéi gesot, beschte Film Anora, äh, beschte Schauspieler den Adrian Brody, och vun Anora mengen ech. An bescht Schauspillerin ass Milky Madison. Dat seet mer näischt, mee och beschte Film. An och fir Anora. Also alles war. Clean slate. Ja. Alles bescht gepasst. Ech meng esou nach anerer gewonnen. Also ech meng och beschte Film a sou weider hunn se och gewonnen. Hues de jo grad gesot. Net bescht Film, mee beschte, ech meng Kostüm a sou weider esou Saachen. Also. Also ech hunn de Film net gesinn, kéint een awer eng Kéier kucken. Also Brody kennen ech natierlech aus diverse Filmer, ass och e relativ gudden Acteur. Mee jo, wéi gesot, dat wor dann Oscaren. An de Rescht. Wees ech net. Et awen dës Joers Oscaren, a wa mer elo vun Filmer schwätzen. Ech hunn den Neofact vum haut. Also den Neofact ass och bëssi wat Filmserien ugeet. Also mir bleiwen an der an der Direktioun vun de Filmer ja, nodeems de Blog. Also dat eppes ganz einfaches ass eppes näischt verrecktes. Ech dat einfach héiere vum kuerzem sech ma dat ass interessant kinn dee mol soen. Kenns du den äh, Ron Atkinson? Ja. Wien ass dat? Den äh, Acteur dee Mr Bean gemaach huet. Genau. Awer mir ich mein, bon, wo ech jong war net deck of gekuckt Mr Bean, also die Live Action, wo dann äh, ganz gut Intro war, wo dann zum Schluss Fuerw eroffält op eng Luut an dann leeft e ran an dann fänkt seng Serie dann emmer un. Also du schwätz elo vun vun de richtegen alen Ja esou mat wou hien wou hien ja wou hien dra war an wéi hien se selwer gemaach huet. Ok oh mäi Gott. Maja an de Mister Bean, genau de Rowan Atkinson huet dann Atkinson pardon huet de Mister Bean jo da gespillt, dat ass jo säi Personnage. Kanns mir soen a watfir engem europäesche Land gouf Mister Bean wärend enger Zäit net gewisen? An genau zu während sieben Joer gouf Italien. Okay, gut, a wie's dann? Äh, Se gouf do net gewise wëll hien mega bekannt wor an hie wollt an Italien an d'Vakanz goen ouni erëmerkannt ze ginn an dofir ass et do net äh, diffuséiert Du ginn. Arsch, genau. Also genau. Also dat ass Ja, ech äh, weess dat. Well ech hun dat lo virun zwou, dräi Woche gesinn. Ah, genau, ja, genau. Well, also muss e wëssen, dass Miss Sabine vun, gouf 1990 koum déi éischt Serie raus. A während si Weeër bis 1997 bis de éischte Film erauskomm ass, den Ultimate Disaster Movie vum Mister Bean, gouf keen an Italien gewisen, well hie sot, well hien hat Rechter, hien hat all Rechter vun Mister Bean, a hien sot sech, Jongen, ech brauch ee Land, wou ech ka goen a Vakanz ka maachen, an hie sot dann Italien. An dann ass en, während siwe Joer gouf net do eemol Mister Bean gewisen. A soubal de Movie erauskomm ass, ass en explodéiert an dann war dat och geschoss. Oder war dat dann och fäerdeg. Dat weess ech.

Nee nee a wéi gesot also Mister Bean an ech meng ech hunn domat opgewuess dofir war et fronn ech hat en witzege Fun Fact an Nee deen ass gutt. Ech hat elo gemengt du géings mer eppes eng Fro stellen iwwer déi Episoden do. Nee dat wéi ech och net méi also wéi gesot. Jo du häss jo kéinte nokucken. Jo wéi wann. Well ech ech hunn déi och ech hunn déi och gekuckt. Ech hunn mega witzeg fannen wéi gesot déi war awer gutt en also. Ech weess awer net méi wéi d'Musek ass, du fält erof an da gëss du.

Wie kultiviert man sinn, ne? ja, du warst letzte Woche. Ja, war der Film, ja, genau, dafür sind ich. Also, ja, da wurde dann der Neo Fact of the Day. An, äh, ja. Okay, immer, immer, immer vielleicht äh, ob äh, mir Lützeburg Sache kommen, vielleicht nach eh großen Event, dat ähm,

An jo, de Louvre gout, gouf, beklaut. Also an wéi se et gemaach hunn, dat ass dat Bescht souguer nach, well dat ass dann, wéi seet, dat ass wierklech e Sketch, well se hunn einfach eng Monte charge geholl, also esou e Lift, deen hannen, hanner dem Louvre wor, op e Balcon, hu se einfach dee geholl, du-du-du, ganz gemittlech eropgaange mat dem Lift, Fenster frecken mal. Ah, ich weiß nicht, was, ich meine, sie haben Kronjuwelen von einer, ja, Kronjuwelen. von einer Kindergin geklaut oder so etwas. Hab ganz mittig raufgegangen, Scooter geholt, ach, fort waren sie. Ja. An, kein weiß, wie war, wo, wie nie. Also, an das ist meinst du, mir, kann ja nicht sein. Mega. Das kann ja nicht sein, dass ja. das so einfach ist. Mega sophisticated Plan. Nee, mir das ist ja verrückt. Also, an das kannst du, wie gesagt, das, wie gesagt, Mol an de Filmer do gin se dann emmer méi wäit, well esou dat ka jo net sinn, dass sou einfach ass. Ja. An ja bon. Rubato. ganz schnell a ganz schnell. Nee, dat wär Nee, vergiess. verréckt. Also Dat verréckt. kann jo net Sinn, sinn. sinn awer lo, ech hu gesinn, si hu lo Gitter vrun, vrun äh, d'Fënster gemaach. Ja, natierlech. Duerch, duerch déi Fënster kommen se net mir ran. Oder net méi so schnell. Net méi sou schnell. Mee äh, verréckt. Nee, Dat, éierlech. wou, äh, wou ich Ah, dat- buséiert. An en aneren äh, Fun Fact dozou. kennst den äh, Jack Whitehall ja den äh, de Komiker, ja, de Komiker aus, ja. ähm, aus England ja. relativ bekannt an ass fir allem bekannt well en also nieft sengen Sketcher déi e mécht gëtt e ganz oft als Moderator gebucht Mhm. bei Events bei, Hat, bei, bei äh, Formel 1 war jo letztes Formel Jahr 1 hat gekommen. en d'lescht Joer gemaach äh, de- de- de- Deliveries vun den Mhm. neuen Autoen hat der O2 Arena an ähm, hien gouf gebookt äh vu Monaco fir do am Casino ähm muss een sech esou virstellen dat ass esou genre d'Oscars vun de Juwelen dat heescht du kriss esou Präisser fir Juwelen de gars sot ech hu kee Plang iwwer Juwelen ech weess net wat ech do maachen en plus zu Monaco weess de alles op franséisch mee hie moderéiert op englesch ech kann jo kee franséisch. Also ech wees net wat du mache me voilà, d'Sue wore gutt, ech ginn du hin a schma dat. An du wore so wat soll lo du ziele wis de e kennt sech am Millio net aus net mega super wie stop se wis du de Stil. An dun eng woch je hien zu Monaco wo ass de Louvre wou den heist am Louvre ah. an du wo hien einfach so oh mein Gott ah, perfekt thank you comedy Gott an du hat hien e mega äh, Repertoire einfach mm. lo Konturen wo de mega Witzer gemacht huet ich wo so froh ich wo so excellent ah, an cool. du woen do am Event an e hien op Bühnengang ass ass eng Fra op d'Bün gang an Di ass anscheinend so Denner Wiltor vum vun de Jury okay. voilà, so dee Stil. An äh, si huet so eng Laudatio do gehal, mega Speech op Franséisch, Tisch hun et net verstan. Auf, an der et erkläert huet, wéi schlëmm de Louvre heist war a wéi krass traureg dat wär an dass dat Skandal wär. Ah, dass dat den Idiot han Ee vun deenen trauregste Momenter wär, déi äh, déi an deene leschte Joerzéngten, wann net Joerhonnerte geschitt wär, zu de also wat wat ja, ja, Juwelen also Zähnen ugeet. Oh, wie geil. da könnt ihr noch op. Dat ee Witz dem andere gemacht. vun der Bühne geschoss. Ehrlich? Also grad, nee, ich ja, ja. einfach so what the hell, dude. Ah, wie geil. Tisch, da, nee, Job, well done. Job well done. Jack nee, Whitehall, ja. du bist an meinem Herz.

also dofir also Verrückt. mir kommen probieren den nächste mat der Lieder am Kino Komm mir eng Lieder. Ach, ich mein, ich schenk du hin Hues eng doheem? ich mein, schon Ech schon all keng. komm probieren Okay. den nächste Film machen wir dat nee ja ja dat war lo alles wat An Nora kucken. Egal, Boah, egal. nächsten. ja dat war lo mol alles fir der Welt a muss en Kéier Ja, et sinn nach Tonne Saache sou vill geschitt, Saachen mee komm, geschitt an d'Zäit geet och net duer a mir mussen nach iwwer Lëtzebuerg spacken. Elo gi mer mol riwwer bei Lëtzebuerg. Mir Wat ass fänke dann do mat deem, geschitt? mir fänke mat deem klengsten. Mam Mir hunn och klengsten. nëmmen dräi Events, déi mer Ja. wierklech wëllen agoen a mir fänke bei deem, also ech hunn net sou beim klengsten un, Ja, mee bei deem, wat mee- als éischte geschitt ass. Ähm, an zwar hat Lëtzebuerg dëst Joer de gréissten, déi gréisst Manifestatioun, déi Lëtzebuerg gesinn huet. Ähm, bis zu 25.000 Leit woren op de Stroossen zwëschent der Gare an dem Knuedler, fir eben ze demonstréiere géint äh, sozial, den Monk un der sozialer mhm. Politik, déi ewuel vun der Regierung gemaach gëtt. Geet virun allem natierlech ëm d'Rentoreform, déi annoncéiert gi wor Mee och na, Mhm. anerer Saachen natierlech och Sonndesarbecht an etc etc. Mee vun allem Tre- Rent- äh, d'Rentereform. An ähm, grouf gouss annoncéiert ebe vum ähm, vun de Gewerkschaften fir dohinner ze goen. An ech weess nach, datt e groussen Interview wou ech menge wo wor et äh, vum Här Reckel, dee gesot huet am bech- besser an de Bësch ze goen oder wor et de Friede selwer dee sot nee besser deen Dag an de Bësch goen. An Hey, du warst du, hm? Ech war do, ma Du warst ja, do. natierlech war ech do. Ech hunn dech do vermësst. Ja, schon. Ähm, Hat wahrscheinlich besseres zu dinn. Schön Triathlon de Moment. Bon, okay, excuséiert. An, ähm, nee, wirklich, also Tonne Leid. Ech hat selber äh, überrascht über den Mhm. großen, die groß, ähm, also Zuel Den von Opwand, Leid, ja. den, also nicht Opwand, den Opwand, also nee, den, den, äh, den Aff- Turnout, ja. den Turnout von der Leid. Ähm, an war gut, an war klar Zeichen natürlich Mhm. auch dann Richtung, Richtung Regierung, das am Fong von oben auf decideren oder ein bisschen zu viel zu gucken, was äh, de Commerce seet a wat ähm, de Secteur tertiär so mat so wat wichteg fir deen ass. Et geet och drëms fir de Leiit d'Mëllechkeet ze ginn Apps am Liewe so kënnen ze verdéngen, dass et duergeet fir überhaupt iwwer ja, Ronnen ze kommen. Jo... A fir allem wann ech o Rentereform denken, fir du wiesch nëmmen een zwee Wieder duze ze soen. Ähm, die Idee an die gëtt et och schon an anere Länner, dat en einfach mi laang soll schaffe goen. Ech verstehe fir was se proposéieren dat mit dass die einfach Soluioun mhm. das ähm, oninspiréiert an et huet neicht mat Gerechtegkeet vu Generatiounen Gerechtegkeet ze dinn. Wie war net op bis mir progressiv Idee goen an du ginn et der vill Ech wees das net einfach ëmzesetzen méi Commande äh, ginn d'Vanschriften dohinner, wou d'Sue sinn. Déi sinn normalerweis ganz uewen. Firwat net probéieren, e bëssi eng Ëmverdeelung hinzekréien, dass een de Liewensstandard ka bäibehalen, dass mir elo net musse schaffe goen, wëll gëtt ee lancéiert 68, mee du wäers kucken, a puer Joer si mer op eemol bei 70, si mer op eemol bei 70, da gëtt gesot, jo déi lieft jo och méi laang, mee ok, wat fir ee Liewensstil hues de dann nach, wann s de op eemol mat 63, 73, pardon, an d'Pensioun gees? Äh, ja, stimmt doch. Das fir war, äh, fir war net an sowieso mat AI werd sech d'Aarbechtswelt so krass changéieren. Mhm. Mir, mir sinn do net wirklich preparéiert an mir fehlen do och long-term Visionen. Net nëmmen hei, Ja, ja, ja, ganz das- Europa. Ähm, mir an Europa si fir allem als hunn Jo aus Deutschland. Wir sinn Sch- Spezialisten dran, Suen ze investéieren an Technologien déi um Auslafe sinn, mhm. wéi Auto, Deitschland, wéi Bronkuel bemmer nach an Auto vu puer Joer, fir war aus Angst vun groussem Chômage, wenn nach ëmmer vill Leit doranner schaffen. Ech verstinn, ja, ech wéilt och net grad iwwerall Chômage hu, well dat Ja, du gëst net gewiert, du gëst net zréck gewiert a fäerdeg méi. Mir sinn net prett op e grousse Strukturewandel an eiser Societéit. Mir wäerte gehirlos Problemer kréien, mat äh, Rentereform an Sozialreform mhm. sowieso. Mir sinn ugewiesen op Ausländer, die meier anhuelen will man sonst überhaupt nicht Griffe kreieren mir dann Hummer überall vor jetzt dem Moment dass man kein Ausländer mehr wollen wo will man dann was, was will ja. man dann mir hun riesige Probleme an sorry dass mir einfach drei Jahre mir lang schaffe gehen das werdet nicht bringen nee, das nicht mehr ich mein, ich mein, du wie gesagt, du schon mal das dann Sache von der Politik Du wäers déi Zone wielen, wou Leit net wäerte zefridde sinn, an dass, leider Gottes ass dat esou. An jo, natierlech kënnen ëmmer aner Iddien, aner Iddie kommen a musse jo och. Also wéi gesot, an wéi gesot, du sees jo grad, dräi Joer méi aang, da wäert se vläicht sechs Joer sinn, duerno néng Joer, wie weess. Also kee weess jo, wéi wäit dat ka goen. Mee jo wéi gesot. Dee System, dee mer elo hunn, funktionéiert net, well dee baséiert op der, op der Prämiss, dass Leit ëmmer vill Kanner kréien. Ja, dat klappt net, dat klappt net méi. An sorry, dee System kanns de elo, wat se am Moment maachen, iwwerall, mee och hei, also du bass wéi op der Titanic, du gesäis den Äisbierg An du bass de Kapitän an du war so, ja, okay, mir kéinte lo komplett de Kurswiessel maachen, Mhm. mee anstatt dat ze maachen, rangéiere mer d'Ligestill, weess du, um Deck Ja, bisschen nei. das, Dat ännert guer näischt. Ähm, mir wäerten riit eng Kollisioun kréien, wa mer net nee, das, gravéieren. An ech weess, dass dat schäiss ass. Mécht Angscht. Et wäerte vill strukturell Changementer musse kommen, mee dofir sinn déi Leit gewielt. fir long term zu denken a mat gudden äh, Initiativen an Ideenn ze kommen an Alternative wéi mer eis Ekonomie an och eis Sozialwiesen ëmdenke kënne. Sorry 3 Joer 4 Joer méi schaffe goen bringt et net. Dat ass kuerz denken. A wee wëll wann ech lift

Mais bon, dat gesinn mer Net réich. déi do, mee bon. Dat gesinn mer réich an Äh, déi nächst Joeren, ne? Ja, voilà. Mir wäert- mir wäerten et gesinn. Mee dat wor, äh, also ee grouss Event, wou mol eng Kéier, a Mhm. Lëtzebuerg ass normalerweis jo keng äh, Sociétéit, déi grouss Manifestatioune mécht a grouss streikt a grouss hei mécht, mee mol eng Kéier Wobei, ja, genau. wore Leit äh, mobiliséiert ginn, fir eppes ze maachen, an ech wor richteg frou doriwwer. An dann iwwer Politik, wa eppes geschitt ass jo dann, den Här Mischo huet jo dann demissionéiert, dat wor dann elo virum Kuerzem, dat wor den aachte Dezember wor dat elo. Offiziell Demissioun vum Mischo. Wéi? Offiziell Demissioun vum Mischo. Offiziell, jo genau. A wéi gesot, dat ass, wéi gesot, fir mech ass dat elo e bëssi, Ech gin esou schlecht ze soen do, hien ass fort, ass fort, ass fort, ass fort, weiter. Fehlbesetzung, mir hate kuerz, mir wore souwisou kuerz eng Kéier drop opgaangen. Ja, genau, mir hate schon drüber geschwat. Just soe wëll, kënnt net all Joers vir, dass en Minister ja. äh, das stimmt doch. Also zrécktriede ja, wëll en an Pensioun alt geet oder ja, ja, das ähm, normal. säi Privatleben wëll hunn, mee zrécktriede wëllen d'Aarbecht net korrekt gemaach huet. ob dat lo am droit du travail wor oder eben lo skandaléis do mam Am Sports, Sportsmusée genau. dass d'Prozeduren net agehale gi sinn äh, Ja, nee, das eben so. An, äh, Ja. boah, hoffe man, dass lo die, ich meine, hier gouf jo, viel- hier gouf jo, dat gouf jo gespleckt, nee, hin ass, ähm, Ja, d'Martine Hansen iwwerhëlt de Sport. Den ähm, Marc Spautz iwwerhëlt ja, genau. den Aarbechts also Ministère du Travail, Ministère du Travail. Ähm, un deen ech grouss Hoffnungen hunn. Ja, mal gucken, wie den, dat dann, gefällt mir. Dat heescht, ähm, mal kucken, ja, mal kucken wat Team ze maachen ass. E klengen Highlight vun. Äh, Boah, Highlight. Ja, äh, bon. Deemno wous de politesch stees, ass et en Highlight. Ja, genau. Deemno wous de politesch stees. Also, ja, dat vum kurz nach, muss nach, dat vum kurz dat ze soen an du denkst de kreessen Highlight vun 25 den Highlight vun den Highlights ja den Highlight vun den Highlights an Wuert vum Joer he zu Lëtzebuerg Hm. Trounwiessel. Trounwiessel, genau. Trounwiessel. E Wuert, wat ech ganz schwéier ausgesprach kréien. Trounwiessel. Trounwiessel, genau. Dat awer den 3. Oktober 25 ass dat geschitt. Do krute mer en neie Grand-Duc. Éischtens scho mol, Ja. ech wëll dem äh, Son Altesse Royale äh, Grand-Duc Henri villmools Merci Ja, soen. ech och. Top Grand-Duc. Äh, den äh, praktesch den eenzege Grand-Duc, deen ech wierklech kannt hunn. Ech wor och op deem op deem Trounwiessel wou hien drun komm ass ähm, wor ech Jean dobäi. Präsident. Ähm, nach e ganz klengen Oli vun 6 Joer, dee wor do. Ech weess nach um äh, op de Schëllere vu mengem Papp nieft dem Palais, wou ech an de Radio geschwat hat. äh, fir déi Jonk ënner Radio ass dat fréier just äh, mat dem Mikro duerch d'Leit gelaf ass an da konnt een dat op engem Gerät héieren, wat s de doheem oder an dengem Auto has. Dat wor Radio. Äh, do hat ech nach drop geschwat. an elo hunn ech eben den Trounwiessel iwwer vu sengem Mhm. vun dem vum Henri op sei Jong déi Geo matgemaach ähm, ech muss soen ech wor net do ech wor net um Event Also ech wor ah jo, ech war d'Aer drop war ech fort, also fir d'Festivitéit war ech net do. Ech weess net wou ech do war, ech weess méi, ech war fort op alle Fall, mee ech war do wou dann alles gemaach gouf, dat heescht ähm, Chambre députée ass jo gaangen, dann duerch de Palais an da war am Balcon an du war ech do, well ech schaffen net wäit fort. Ja. An da war ech kurz hinner gaangen fir ze kucken awer an äh, wie gesot war flott, well du och gesinn déi Masse vu Leit, déi awer do si fir dat ze gesinn. Also dass dat war duerch a froh impressionant fond hunn. Et kënnt jo och praktesch war gesäis dat all 25 Joer oder so. Ja, vielleicht nach méi so äh, tank of hin ass ziemlich schwätze, nach, schwätze so. ja, ja. Aber wieso dat ass dann ja da wo den Highlight vu 25 An eech hun och de Wuert vum 25 war, muss e wëssen, am Tram goufe jo, d'Arrête goufe jo geännert. Den, du has d'Stëmm vum Guillaume, also vum Grand-Duc Guillaume war jo d'Stëmm vun all Arrêt, war jo de Guillaume, dat dee Moment dee gesot huet an deem Dag. Du has jo Musikconcerten, du has eng Droneshow, du has, also war verréckt, alles wat s de do has, also. Also de Portmonni ass opgemaach ginn. Jo, jo, natierlech, also. Also eng fett Show fir Lëtzebuerg. Also dat. Muss een och verstoen, well

Ja, do war Also dat wor eng random Geschicht, well mir zwee woren eng Kéier ënnerwee op Prag ja, fir Weekend. fir e Weekend. An ech weess nach, dass du als Éischten an de Fliger erageklomm bass hei zu Lëtzebuerg. An dat wor e Luxair-Fliger. Ja. An du klëmms eran an du leefs an du- jiddereen, dee sech schonn am Fliger, du weess jo, wéi et ass, et geet net virun, well Ja, ja, klar. iergendeng Jick säi Kuerf net an, an dat Kompartiment uewe erageklaakt kritt. Jiddweree waart ëmmer.

An mir sinn iwwer mat Lufthansa hiem kommen. Ech weess nach, dass mer geflü ja, genau. Prag, Frankfurt, Frankfurt, Lëtzebuerg. Genau. Ech krut am Fong gleich mat äh, bis mat zu Lëtzbusch geland fuhren a mir woren an der lächter Rei. Also dat ah, muss och sinn, dass Ech woch ganz hanne sitzen an dem Flug. Dir wost du ganz ganz ganz hannen, ja. mat dir bon, okay. ganz hannen an ech wees nach et wo so voll ja. dass ma keng Platz hätte fir eis äh, Wallissen irgendwo ze machen. Mhm. Dat ass och deng Schold, well ech zu dir gesot hunn, do si vill Leit, maach virun, well ech hu kee Bock, dass mer eis Wallissen musse sou an déi éischt Rei setzen, well mer an der leschter sinn. Mee et wor souwisou näischt méi fräi. Dat heescht, dat ass och den éischte Vol, wou ech meng Wallis um Schouss praktesch hat de ganze Vol. Mee egal, ukomm a sti mer op.

och wann du bisschen manner gëtt me ja dat wo die Wand schlecht hin vum Joer genau ähm, me ja ich mein dat war dat fir 20 von 20 mal wie gesagt, nein, klar, dat sinn e puer e puer handpickt äh, Events an natürlich sinn nach viel aner Sachen geschieht viel gut Sachen viel schlecht Sachen noch me bon mir können iwwer alles schwätze leider Jo. An mir hunn einfach dach elo e puer erausgewielt, déi mer gesot hunn, hei, déi sinn interessant. An Mir probéieren dat net ze vill traureg ze maachen. Mir si lo déi lescht puer Deeg lo hei vum Joer a mir wëllen och 26 positiv ufänken. Natierlech hoffen, dass virun allem am Joer 26 déi international Konflikter Brenn ginn. esou wäit wéi et geet kënne geléist ginn. Natierlech am beschten alleguerten, mee leider läit dat an den Hänn vun. Ach, ganz net eis, net, no, definitiv net vun eis mir oft vun vun vun Leiit déi vun de Konflikter profitéieren mm. finanziell an sinn du bis si pessimistisch méch hoffen op alle Fall dat vill Konflikter wie wie nëmme méschen next Joer kënne geléis gi wë Mä de pu Joer wot wot mo besser wo am moment ass wég op mal lo am Sudan sinn ob mer Palästina sinn, Ukrain och nach ëmmer. Jo, ähm, iwwerall am Fong, wees du. Mir hatten, ah, Bondi Beach. Gunnet River geschwat, Bondi Beach, Bondi Beach ja, genau. Mir hatten also, nach Gunnet gesot, mee de Konflikt, de Jocht ganz schnell war zwischen Indien a Pakistan, ja, genau, das Joer. Ähm, an auch all die Naturprobleme du hast ja den Erdbeben zu Myanmar wo ich wissen zu viele ja, sind äh, wildfires aus Kalifornien so schlimm wie noch nie ah, wie gesagt, also, mir, also, mir wünschen dass das Best wie immer natürlich an äh, an dat mer och wëlle soen awer Merci un all déi Leit, déi eise Podcast. Ja, et war lo en harde Cut, Podcast. mee jo. ja, virun allem natierlech Nee, och voilà. den Nolauschterer. Villmools Villmools merci. Merci, dass der iwwerhaapt déi Zäit huelt, fir dat, fir, de- fir dat hei ze lauschteren. Ähm, dat hei ass ähm, e Projet, deen am Fong eis zwee soll Spaass maachen. An mécht et och. Äh, e mécht e mécht Spaass, mee dass mer dass mer Zäit och fir eneen huelen. Ja, dass dat also. Äh, an iergendwéi produktiv awer och iergendwou erasetzen an dass een dat och iergendwou pérenni pérenniséiert. Dass mer e puer Joer dorop kënnen zréckkucken, wat mer wat deemools Ja, genau. gesot gouf, wat eeben net. Dat ass eng flott flott Library, déi mer eis hei usammelen.

vun der Längt hier lo net vum ja, von, de Sue rakomme méi äh, vun der Längt hier die meesch Podcast packen net net bis op 10 Episoden Tischcht nach eng si immer gut si immer an den Top 8 Prozent vun de Podcast op der Welt also, so, also Ziel as viel méi ze machen wie gesagt mcht Spaß mir mcht Spaß mal, bis, mal, bis mal den Joe Rogan agehol hun gi mir halt äh, wie gesagt also Ziel as next Jahr auch vielleicht aner Formater ze man da war mir wat viel Zielen drüber mir bon wie gesagt vielleicht Aner Sporen. Voilà, wat steet um Programm? Ähm, Locations änneren. Mir wäerten vun verschiddene Locations weinst de Profi ophuelen. Ähm, et wäerte puer Episode ginn, déi an engerer äh, Sprooch wäerte stattfannen. An dat huet de Grund, wëll mir wäerten äh, verschidde Leit invitéieren. Mir wäerten nächst Joer och déi éischt äh,

schwätzen nee, nee, ja, dafür, also das mal als Ziel für nächstes Jahr kommen Tisch du wann schlift äh, stay tuned an ich mengen lo bleibt mal just nach zu so Deepak dir e große Merci eben dass du ja. bist an ähm, war flott Joer mega flott Joer äh, wir werden uns 2020 schon ein Kehr gesehen eure große Merci natürlich hei und als Maskottchen den Neo den Neo der am Haiers äh, der am ënner dem Dëch opgetaucht ass den ëmmer hei rondërëm leeft mat Mikroen ähm, verstellt oder d'Kameraen heißt so dr- dra rennt dann muss ich dat immer rem korrigéieren zum Schluss mee hier sponsert eisen Neofact der Techt also treue Begleeder ass och do ähm, an natierlech mir soten schon mee eng Keer de Leit dobaussen Groß grosse grosse Merci. Merci dass der no Mech echt freet, dass der dat lauschtert. An äh, wéi gesot, mir si prett fir nächst Joer. An äh, wéi gesot, Oli. Dorop. Op 26. Op 26. Feiers gutt. Ja. Am XS nächst Joer. Allez, ciao, ciao. Ciao, ciao.